Myhman tomaşaçy, Ine biz Pakistanyň merkezinde ýerleşen Serena myhmanhanasynda ýerleşeris. Bu myhmanhana Pakistanyň iň aňrybaş myhmanhanasy hasaplanmak bilen, her bir gelen syýahatça dürli görnüşli hyzmatlar hödürleýär. Ýörüň onda syýahatymyzy şu ýerden dowam edeliň. Yslamabadyň gözel künjeginde ýerleşýän bu myhmanhana özüniň gurluş dizaýny, Pakistan sebitiniň ösümlik dünýäsi bilen tapawutlanýar. Welcome to Pakistan. Thank you. Welcome to Islamabad Serena. Thank you. Please. Ilki bilen myhmanhananyň içine gadam basan badyňa, özboluşly görnüşde suw çüwdürimi garşylaýar. Pakistanda bu myhmanhana naýbaşy hasaplanyp, gelen her bir adama ýigrimi dört sagadyň dowamynda ähli hyzmatlary elýeterdir.

Mähriban tomaşaçylar, ýagny biziň ýerleşen myhmanhanamyzda belli bir günler Pakistanyň medeniýeti bilen tanyşmaga-da şertler döredilipdir. Bu ýerde Pakistanyň milli naharlary, saz sungaty barada köp zatlar bilip bol. Ýene bu ýerde syn etişiňiz ýaly, ussat sazandalar gelen myhmanlara Pakistan milli sazlaryndan çalyp bermekleri, bu ýerde dynç alýan adamlar özlerini hasam bir Pakistanyň medeniýeti bilen syýahatlaryny baýlaşdyrmagyna mümkinçilik berýär. Pakistanyň milli sazy diýseň hoş owazly, ony diňlän her bir adam oňa maýyl bolup, şol aýdym-sazly dünýä sary gadam basýar. Myhmanhananyň meýdançasy, seýilgähleri diýseň ajaýyp. Biz häzir myhmanhananyň arka tarabynda ýerleşen seýilgäh bilen tanyşmagy maksat edindik. Ine-de arka tarapdaky selýak synlagymyzda birnäçe tropik agaçlaryna, güllerine gabat gelmek bolýar. Bu ýeriň ajaýyplygy, suw çüwdürimleri dynç alýan adama lezzet berýär. Onda näme, geliň şu ýerlerde syýahat edeliň, az salymdan biziň ýerleşjek myhmanhana otaglarymyz bilen tanşarys.

Indi myhmanhananyň şertleri bilen tanyşmagymyz dowam edýär. Häzir bolsa biz birinji gatda ýerleşen otagymyza baryp, ol ýerdäki şertler bilen tanşarys. Myhmanhananyň ähli ýerlerinde millilige uly üns berlipdir. Bu ýerde Pakistana degişli bolan millilik gündogar äheňinde ýerine ýetirilipdir. Suratlar, şol sanda birnäçe görnüşler şu ýeriň ajaýyplyklaryny düzýär. Birinji gatda, ýagny çykalgada her bir gelen adam boş wagtynda rahatlykda oturyp dynç almaklary üçin hem şu ýerde oňaýly şertler döredilipdir. Bu ýerde hakyky agaçdan ýasalan, ýagny mebeller, şol sanda-da milli ýassyklar bilen bezelen ýörite diwarda ýerleşdirilen dynç alynýan ýerlere gabat gelmek bolýar. Bu bolsa her bir gelen syýahatçy Pakistanyň milli däp-dessurlary bilen tanyşmana, şol sanda-da şu däpleriň içinde, ýagny millilikleriň içinde gowy dynç almana şertler döredilipdir. Onda näme, ýörüň birinji gatdaky otagymyzdaky şertler bilen tanyşalyň, ýörüň mähriban tomaşaçylar!

Bu ýere syýahata gelen adam rahatlygyň oýny gowy dynç alyp biler, myhmanhana şertlerinden peýdalanyp biler. Häzirki ýerleşen myhmanhanamyz Pakistan boýunça iň aňrybaşy hyzmatlary hödürlenýän myhmanhana hasaplanýar. Bu myhmanhananyň esasy bezeg aýratynlyklary, Pakistanyň millilikleri bilen baglanyşyklydyr.